Yɛwɔ two main activities a yɛreba abɛ perform. Deɛ ɛdi kan yɛ writing of the code ɛna deɛ ɛtɔ so mmienu yɛ seeing the output of our code anaa sɛ the result of our code. Nti wohwɛ a yɛwɔ two main activities, sɛ yɛbɛ type code no Sɛ yɛ taipe code no wie a, ɛwɔ sɛ yɛtumi hunu the results of the type codes. Question ne sɛ, ɛhefa na yɛ taipe code no na ɛhefa nso na yɛbɛhunu the results of our code? Nti deɛ ɛdi kan, yɛnhwɛ where we type our code. Nti baabi a yɛbɛ taipe yɛ code no wɔ yɛ inside the visual studio code. Nti inside the visual studio code no, ɛhɔ na yɛbɛ taipe yɛ code no nyinaa wɔ. Sɛ yɛba Visual Studio Code no mu a, wohu sɛ yɛwɔ the Activity bar wɔ ha. Nti Activity bar no kontɛni tools bi te sɛ Explorer, yɛwɔ Search, yɛwɔ Source Control, ɛnna yɛwɔ Run and Debug, ɛnna yɛwɔ Extensions. Nti sɛ yɛbɔ any of the tools no a ɛwɔ Activity bar no mu a, Mehu sɛ ɛsan nso bue side bar bi relating to that particular tool no a yɛbɔɔ so no. Nti sɛ yɛbɔ File Explorer no so a, wohwɛ a ɛbue ne side bar ma yɛ, a ɛhɔ no yɛbɛtumi ayusi de abue folder biara a yɛakreti anaasɛ file biara a yɛakreti no. Aha Saa Fsplorer wei na ɛboa yɛn ma yɛtumi bue those folders anaasɛ those files no inside Visual Studio Code. Nti ebia na yɛpɛ sɛ yɛ search through code a yɛatype no, ɛno nso yɛbɛ use search no a ɛwɔ ha no na yɛde adi saa dwuma no. Yɛwɔ biribi a yɛfrɛ no Git. Ɛno no boa yɛn ma yɛtumi keep track of code a yɛtwerɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ ebia na yɛyɛ mistake bi in our code a, yɛbɛtumi afɔle back to the old code no a yɛ typeeɛ no. Nti yɛ use wei na yɛde starte saa gate no. Ɛna yɛwɔ run and debug. Nti run and debug wei no nso dwuma a ɛdi ne sɛ ɛboa yɛn ma yɛtumi fine errors a ɛwɔ yɛ code no mu na afei ɛsan nso ɛboa yɛn ma yɛtumi fixe those errors no. Run and debug no nso dwuma a ɛdi no no. Ɛna as a developer Yɛwɔ ada tools bi wɔ hɔ a yɛbɛtumi a downloadi na saa tools wei aboa yɛn na yɛatumi atwerɛ yɛn code no yie na yɛatwerɛ no yie paa. Nti yɛba ha a, yɛwɔ extensions wɔ ha. Saa extensions wei ma yɛn tools a yɛbɛtumi a downloadi into Visual Studio Code sɛdeɛ ɛbɛyɛ a those tools no Ebetumi aboa yɛn na yɛatumi ataepe yɛn code a yɛpɛ sɛ yɛtaepe no yiye. Yɛnhwɛ kwan a yɛfa so yuusi Explorer no de bue folders into Visual Studio Code. Nti sɛ wobɔ Explorer no so a, woba a wobɛhu sɛ Open Folder. Nti mebɔ so a, ɛde me bɛkɔ me kɔmputa no so, na folder a mepɛ sɛ mibue no, makɔ akɔ bue. Nti mewɔ folder wɔ desktop a maname no Python course nti ɛno na mepɛ sɛ mebie nti me select a na afei maba select folder nti wobɛhu sɛ ɛbɛbie saa folder no ama me nti sɛ ɛbie folder no a mɛsi dɛn na mahu sɛ indeed folder no abie nti wohwɛ ha a wohwɛ side bar ha no a wobɛhu folder no din wɔ ha a. Na folder no din no, after folder no din no, wobɛhu sɛ yɛwɔ other tools, yɛwɔ new file, yɛwɔ new folder, ɛna yɛwɔ refresh explorer, na afei yɛwɔ collapsed folders in explorer. Nti yɛbɛ use new file ɛne new folder no more paa. Nti new file no, sɛ yɛpɛ sɛ yɛ create yɛ Python file no a, yɛbɛbɔ new file no so. Sɛ yɛpɛ sɛ yɛ create folder inside saa folder yi a yɛde Visual Studio Code abue yi a, ɛno nso yɛbɛbɔ New Folder no so. Ɛnna deɛ ɛtɔ so bio, sɛ wohwɛ soro ha a, wobɛhu folder no din wɔ ha. Nti mahu sɛ folder no din a, me deɛ no yɛ Python course, nti ebia wo nso wo deɛ no bɛtumi ayɛ different folder. Nti ma mencreate first Python file, na mename no intro dot py. Dot py no ho hia yie. Ɛno na ɛkyerɛ kɔmputa no sɛ saa particular file wei no yɛ Python file. Nti sɛ woanhɛnde wo file no with dot py a, kɔmputa no nhunu sɛ saa file a woacreate no, wopɛ sɛ wo create no as a Python file. Nti always name of file no na afei dot py no ahɛnde. Nti ma menbɔ enter na me nklose welcome screen wei. Nti yɛwɔ biribi a yɛfrɛ no editor area. Nti editor area no yɛ baabi a yɛ type code no ankasa ankasa. Nti wohwɛ a wobɛhu sɛ yɛwɔ number one ɛwɔ ha. Na kyerɛ sɛ it is ready to take the first command. Nti yɛbɔ so a, wobɛhu sɛ ɛbɛ number no nyinaa, ahaa, nti aha Saa area ha na yɛbɛ type yɛ python codes no nyinaa wɔ. Afei yɛmbra aseɛ ha so na yɛmbɛhwɛ biribi wɔ ha. Se wohwɛ aseɛ ha a, saa bar no a ɛda ha aseɛ ha no a wobɛhu sɛ yɛwɔ spaces four, yɛwɔ UTF hyphen eight na yɛwɔ ɛne python. Nti aha wobɛhu sɛ yɛatwerɛ select interpreter select interpreter nti interpreter no a yɛ download yɛ no aha na yɛba abɛ select no wɔ sɛnea ɛbɛyɛ a visual studio code ɛbɛhunu the interpreter ɔn use na ɔmfa nrane saa yɛ code yi kae na hyɛ no nse sɛ yɛ code a yɛ type using python programming language no computer no nte sɛnea yɛn yɛ type no ase nti interpreter no ɛba mu a na interpreter no afa yɛn yɛ code yi na afei a convert no into machine code anaasɛ a convert no into instructions a computer no bɛte aseɛ. The interpreter no gyina mu te sɛ translator a ɔ translate from one language to the other and then from that other language back to the other language too. Nti saa na interpreter no ne dwuma teɛ. Nti wobɛhu sɛ select interpreter nti wobɛbɔ Select Interpreter no so na afei yɛaba abɛtaipe Python. Nti wotaipe Python wɔ search box no mu a, ɛbɛyi Python no a yɛdownloadiiɛ no ayɛ dɛn? aba na afei woabɔ ɛno no so. Wohwɛ a wobɛhu sɛ aselɛkte Python interpreter no ama yɛ. Nti ɛwɔ sɛ wohu three point one three point four. Nti baabi a yɛ check the result of our code no yɛ use biribi a yɛfrɛ no terminal. Nti kwan bɛn so na mɛfa so abue saa terminal wei. Nti sɛ wo ba soro ha a, nti wo ba saa tabs yi so a, yɛwɔ file, yɛwɔ edit, yɛwɔ selection, yɛwɔ view, yɛwɔ go ɛna yɛwɔ run. Wo hwɛ a, yɛwɔ three dot bi wɔ ha. Nti wo bɔ saa three dot no so a, wo bɛhu terminal wɔ hɔ.

First Python code a ɛyɛ print na inside print no mema no argument we are learning we are learning Python nti wei yɛ the first line of code a deɛ ɛyɛ ne sɛ

Wotaepe Python no wie a, na afei. File no a wokreatiiɛ no, edin bɛn na wode maa no? Nti me memaa no intro dot py na afei mabɛtaepe file name no atoa so, intro dot py. Edin a wode maa no no, ɛno na ɛwɔ sɛ wotaepe right after the Python word no. Sɛ woantaepe no pɛpɛɛpɛ a, Python interpreter no nhunu file a wopɛ sɛ wo runne, nti ɛbɛma wo error. Nti afei ma type edin no awie no yɛbɛbɔ enter. Nti yɛbɔ enter a wobɛhu sɛ awera ne We are learning Python